Nilqakom mill-ġdid għal programm Etimoloġija. Il-programm li matulu qed nesploraw l-oriġini tal-kliem, l-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw. Bħal ġimgħat li għaddew għandna programm mimli daqs bajda. Għall-ewwel idjoma se jkollna mmorru ħafna lura fiż-żmien u għal darboħra

Il-kelma li se nibdew nitkellmu dwarha llum hija żemżem, li ma nużawhiex waħedha iżda tinsab fl-idjoma, li tintuża ta' spiss, minn żmien żemżem. Kulħadd jaf it-tifsira tagħha, nużawha biex nirreferu għal xi ħaġa li hija antika immens. Immaġina xi ħadd li jkollu xi ħaġa li tkun għal qalbu titlobhielu u jgħidlek, ma tarax, dik ilha għandi minn żmien żemżem. Jiġifieri, dik ilha għandi ħafna. Ġieli nużawha wkoll b'mod ironiku. Per eżempju, meta xi ħadd jilbes xi ħaġa antika u tgħidlu, hemm xi lbist, isek ta' żmien żemżem. Iżda aktar milli t-tifsira tagħha, minn fejn ġejja din l-idjoma? Biex naslu għall-etimoloġija ta' din il-kelma, irridu mmorru lura ħafna u ħafna fiż-żmien. Mhux ta' b'xejn, Li Żemżem tirreferi għal xi ħaġa li hija antika ħafna. Żemżem ġejja mill-isem ta' Bir Żamżam li jinsab ħdejn il-Kagħba f'Mekka. Dan jitqies bħala bir qaddis għal pellegrini Musulmani li jmorru Mekka biex iwettqu il-Ħaġġ, jiġifieri il-pellegrinaġġ lejn Mekka li kull Musulman, dejjem jekk iċ-ċirkostanzi jippermettu, irid jagħmel imqar darba f'ħajtu. Hemm ħafna leġġendi marbuta ma' dan il-bir, iżda kollha jaqblu f'punt wieħed. Skont it-twemmin Iżlamiku, l-ilma f'dan il-bir ġie b'mod mirakoluż. Fil-qalba ta' din it-tradizzjoni hemm ukoll Ismagħil, bin Abram minn Ħagar. Fil-Bibbja, u anke l-Quran, naqraw kif Ħagar kienet is-serva ta' Sara, mart Abram. Kienet Sara stess li tat lil Ħagar lil żewġha, u minnha kellu l-ewwel wild tiegħu wara li ma setax ikollu tfal minn martu. Iżda, snin wara, Abram kellu wild ukoll minn Sara, jiġifieri lil Iżakk. Kienet Sara stess li talbet lil Abram biex jibgħat l-hemm lil Ħagar u lil Iżmael għax bejniethom daħlet l-għira, u Sara ma riditx li iben is-serva jiret dak li hu tagħhom. Meta sabu ruħhom fid-deżert, Alla ma ħallihomx waħedhom u din kienet il-wegħda tiegħu ma' Abram. Skont it-tradizzjoni, jiġifieri issa mhux l-Iskrittura, Iżmael u Ħagar spiċċalhom l-ilma. Iżmajr kien bil-għatx u beda jeqred biex jixrob. Ħagar kienet iddisprata tfittex l-ilma għalbina f'nofs id-deżert. Bdiet tiġri 'l hawn u 'l hemm għal seba' darbiet f'xemx tiżreġ bejn żewġ għoljiet, Safa u Marwah. Kien hawn li Iżmajl beda jsabbat saqajh u minn fejn sabbat jingħad li ħareġ l-ilma. Proprju għalhekk li fil-pelligrinaġġ tal-Ħaġġ, il-pellegrini jduru seba' darbiet madwar il-Kagħba. Iżda forsi l-aktar leġġenda interessanti, u li tinteressa lilna, hija dik li tgħid li Alla kien bagħat lill-anġlu Gabriel biex jgħin lil Ħagar, li kienet iddisprata tipprova ssib l-ilma f'nofs id-deżert għall-binha. Jingħad li l-anġlu Gabriel ħaffar l-art b'għarqubu sakemm ħareġ l-ilma. U jingħad ukoll li l-isem tal-bir ġej mill-għajta repetuta ta' Ħagar, Żomm! Żomm! meta ippruvat twaqqaf l-ilma li beda ħiereġ minn din in-nixxiegħa mirakoluża biex ma jinħeliex. Skont it-tradizzjoni, ħdejn dan il-bir, Abram bena dar lil Alla, liema post jew binja illum hija magħrufa bħala il-Kagħba, li għadha sal-lum il-ġurnata il-punt prinċipali tal-Ħaġġ. Fil-fatt, dan il-bir jinsab biss ftit metri 'l bogħod minn din il-binja. Iżda dwar l-etimoloġija ta' din l-idjoma se jgħidilna aktar il-Professur Charles Briffa.

Hemm diversi ideat u leġġendi. L-iktar waħda li hija forsi tispikka hija ta' Ħagar li kienet il-mara ta' Abram mal-mara biex ngħidu hekk dik li warrabha mbagħad u telqet fid-deżert, sewwa, u kellha lit-tifel. U t-tifel tagħha fid-deżert kien mejjet bil-għatx. Sewa u beda jitlob illi ikollu x'jixrob. Sewa? U b'miraklu mid-deżert beda ħiereġ l-ilma. U rajt u xorob, eċċetera, eċċetera. Issa hemm min jgħid illi għax sabbtet saqajha u ħareġ l-ilma. Però Li hu interessanti huwa li waħda mil-leġendi tgħid li Ħagar kienet darba minnhom qalet biex twaqqaf l-anġlu li ġie biex itihom l-ilma, qaltlu żomm żomm, ah, żomm żomm, żomm żomm.
Fit-tieni parti tal-programm, kif għamilna f'xi programmi oħra, se nirreferu għal isem ta' Asfur. Anke dawn qed jinżlu tajjeb magħkom it-telespettaturi. Fl-aħħar ġimgħat rajna għasafar li ħadu l-isem tagħhom minn xebħ bħal fil-kassa l-fras servient, oħrajn mill-kulur tagħhom bħal l-isfar, u oħrajn mill-abitat li fih jgħixu bħal asfur tal-bejt. Għasafar oħra ħadu l-isem tagħhom mill-ħoss jew inkella aħjar mit-tpespisa tagħhom. Fil-fatt illum se nitkellmu fuq il-ġaħġaħ li bl-Ingliż jissejjaħ tree sparrow. Jekk tarah dan l-għasfur jixbah ħafna lill-għasfur tal-bejt li dwaru diġà tkellimna, anke jekk mhuwiex komuni daqsu. Tgħiduli, imma għaliex ġaħġaħ? Għax iġaħġaħa? Fil-Malti nużaw din l-idjoma li tfisser tirranġa minn hawn u minn hemm. Pereżempju xi ħadd jistaqsik jekk hux se jirnexxilek tagħmel xi biċċa xogħol waħdek u inti twieġbu, Naħseb inġaħġaħha ta'. Imma ġaħġaħ fl-isem ta' l-Alla Żfur ma għandha xejn x'taqsam ma' din l-idjoma u ma' dan is-sens. Ġaħġaħ hawn timita xi ftit it-tifsira li jagħmel dan l-għasfur. Din insejħulha onomatopea, jiġifieri kelma li timita ħoss. Nisimgħu flimkien it-tifsira ta' dan l-għasfur.

Smajtuh iġaħġaħ? Għandna diversi għasafar oħra li isimhom jirrifletti l-ħoss li jagħmlu, fosthom pereżempju il-buċaqċaq. Iżda dwar dan l-għasfur, isem ieħor li kellu anke l-għajta tiegħu, se jgħidilna aktar Jason Aloisio minn BirdLife Malta.
Mela l-ewwel qed x'inhu huwa l-ġaħġaħ? Il-ġaħġaħ huwa dak li bl-Ingliż jgħidulu tree sparrow. Jiġbaħ ħafna l-asfur tal-bejt, ftit iżgħar, hemm xi varjazzjoni speċjalment fuq l-iswed bejn tal-asfur li jkollu mar-ras l-asfur tal-bejt u l-ġaħġaħ. Partikolarità oħra hija li filwaqt li l-għasfur tal-bejt, ir-raġel u l-mara huma differenti fil-kulur, fil-każ tal-ġaħġaħ huma r-raġel u l-mara ma jintgħarfux, huma eżattament l-istess. Issa, dan l-għasfur nafu li beda jbejjet f'Malta, biex inkun preċiż f'Għawdex l-ewwel ma beda jbejjet, għall-ħabta tal-1950, forsi kien beda jbejjet xi ftit qabel u mbagħad sakemm indunaw bih, insomma. Imma bejgħu twaqqgħa l-1950. U meta instab ibejjed dan, u mbagħad ftit ftit beda jinfirex qatt ma sar komuni, ta' ġifieri mhux komuni daqs tal-bejt. Imma infirex minn dak iż-żmien l-hawn anke f'Malta. Beda jissejjaħ għasfur tas-siġar li hija translation tal-isem bl-Ingliż tree sparrow. Meta mbagħad bdew jinnotawh in-nies, dal-għasfur ġdid, Laqtithom l-għajta tiegħu, fis-sens li nimmaġina jiena, qed jaraw għisfur jixbah ħafna għal tal-bejt, b'għajta differenti. U bdew jgħidulu ġaħġaħ, ġaħġaħ hija imitazzjoni tal-għajta ta' dan l-għasfur, jiġifieri jekk tisma' l-għajta tal-għasfur tal-bejt u l-għajta tal-ġaħġaħ hija differenti sew. U dan huwa eżempju interessanti ħafna ta' kif,

U b'dik l-informazzjoni interessanti niġu fi tmiem dan id-disa' episodju tal-programm Etimoloġija. Grazzi li erġajtu kontu magħna. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nesploraw l-oriġini ta' aktar kliem, idjomi u espressjonijiet. Sadanittant inkomplu ngħożżu u napprezzaw il-lingwa tagħna. Saħħiet!